जानू हाँ हम और अहाँ तो स्कूल से भाग गेलो है हाँ अहाँ के पापा तो खोजे थे खोजती हेते तो तैसे नहीं चलो हमरा घर में चलो हमरा बाबूजी के कहबे दुनू गोरे के शादी करा दिला अपन बाबूजी के कहबै हाँ अहाँके पापा नहि मानत तब ए कथी लान मानते

देखो ना हाँ कहू ना यहाँ घर छै बुझलियै उ घर छियै अहाँ अपनो आरके घर चलि एलियै हाँ कहू आब चलू ने भैया आओर बाबूके कहबै हाँ कहू जे हमरो आरके शादी करा दिअ अहाँ कहबै शादी करा दै लए हाँ। चुपू ना तो शादी करा ले कहबे हाँ मानते तो मानते हाँ आ नहीं मानते तो अपना सबके बम्बई भाग जेबे आ नहीं माना तब की करत तो बम्बई भाग जेबे बम्बे भाग जाब अगर जे मानते तो हाँ। दुनू गोरे शादी करा लेबे वैसे भी अपना दुनू गोरे के केहन पर्व छै छै ना हाँ छै की आ तऽ ताहि दुआरे आ नहीं हते तो हूँ पापा के मना लेबे हमार पापा के हमार पापा नहीं माना तब कना है तो नहीं मान देबे छोड़ देबे ओकरा से कोन जरूरी छै आप लोग के भेज देबे तो हम पापा हमारा छुट जते तो नहीं निक वाला बात हेते न त चलो चलो कोई चली आत के हां चलू नहीं सकली कोनो भागो रुक रुक रुक रुक हां ताकू ताकू ताकू ना पहिले आप घर में देखे छे हां हां ताकू ना ताकू ना हर बार हां ताकू चुप जा हम ताकू ना

ना हमरा घूमे ले आयल छै ई सार तऽ लड़की छियै एकरा कथी लए लौलियै आ, कहल के तोरा घर दिस जेबे घूमे ला त घुमावे खातिर लव लिए गई माय की कोनो दालि में कल्ला ये काल के कोनो कला नै छै भाउजी एकटा बात कहै छी सुनू न हाँ, हमरो के दुनू गोरे बड़ लव करै छी प्यार करै छी बुझलियै हाँ। त कहलु जे बाबूजी के मना के कोनो धरा नै बात कराबू न हमरो दुनू गोरे के बात मिलाबू बाबू बुझा तरह खत से हाथ अहाँके कहै छी भौजी कोनो धरानी बात मिलाबू ने बाबूजीके पटाबू ने अहाँके हम पानि धरै छी बाबू हे हम अच्छा ठीक छै हम बुढ़वा के कहै छियै हमरा नहि विश्वास हैत बाबू बियाह कऽ देत तकरा से नहि अच्छा हम पूछै छियै अहाँ कहबै तऽ जरूर मानि जेतै पढ़ै लए जाइ छियै कि गढ़ै लए जाइ छियै की एतऽ करबै?

अपनो को बम्बे फरार भऽ जेबै बम्बे फेंक देबै हाँ, तो भए गेलै कि दुनू गोरे रोक तू आबै छै हम बाबूजी के देखै छै भौजी कथी कथी बात करै छै की हाँ जा भौजी के देखबै जा हाँ, बैठल बात करै छै भौजी ए भौजी बात करैय हाँ, बात करै छै यहाँ से बाबू से बात करैय रुकू ना बाबूजी की कहते नहीं कहते हमरा तो टेंशन है अहाँ के बाबूजी हाँ अहाँके डर भए गेल से कहाँ कहै छै बाबू कथी करत नहि करत तऽ पहिने भौजी बात करै छै ने कथी कहै छै ओकर बाद दुनू हम अहाँ शादी करि लेबै हँ अहाँके महीने महीना हम बच्चा देब दूटा तीनटा कि बीस पच्चीस गो जमा जन्मा देब हेतै बीस ने पच्चीस टा जन्म भाइ अहाँ इंडिया कथी अथी करि कऽ राखबै से इंडियाके क्रिकेट टीम नहि बनेबै लेकिन फिर भी जे छै ने से बेसी धियापुता रहतै तऽ कनि ठीक रहतै नहि यौ बेसी धिया पुता नहि ठीक होइए एकटा छै पेट में सुटकल एकटा अचरा में लटकल एकटा छै गोरा में ढुकल बुझलिए ना हां बुझलिए हां त सा करबे देखै छै भोजी की की बात करे छै जो त छै आ घर में अनाज तना सैद गेले सैद गेले हां हां त काचे द्वारा कहलिए काट ले बढ़िया भेले काट लेलिए ना बिदतो पर करे छलिए बड़ बिदत करे छै हाँ। कि सबटा थाल में नुरिया गेल छलै छोपिए लेलियै ऊपर से ताहि दुआरे झाप तऽ काटि लेलियै हँ तैं कहलियै छोपि ले हँ बड़ सुन्दर भऽ गेलै गाम पर देखै छहन सीधो समर सधि गेल छै सधि गेल छै तऽ आँय? आ धिया पुता कथी खेतै ताहि दुआरे कहलियै कि काचे कोचल काटि लै छियै आ की करियै नहि हेतै तऽ भरजुतियो अबै छै चूड़े कुटा लेबै हँ हँ तऽ सेहो तऽ करऽ पड़तै हँ। चूड़ो आओर करऽ पड़तै हँ हँ, बढ़िआँ छै एहि रहत झाड़ेमे नीक हेतै अरे वाह तबाह भऽ गेल यऽ तबाह भऽ गेल यऽ तखन अङ्गनामे खानो आर बनलै कि नहि मधुबनी वाली छै कि नहि छै की करबै तबाह भऽ गेल हँ हँ तबाह तऽ हँ, रौ- रौदो हँसुआ छै ने राखऽ। धान खाइ चलखिन बाबू हँ एलियै बड़ दिक्कत करै छलै बकरी आओर बड़ लटकै छलै माल आओर भेने काटि लेलखिन पकल छलनि धान कनि कचगरे छलै या से तैयो काटि लेलियै आ चूरो तूरो के काम पर जे भरजुतिया लागि जाइ छै ने भेने काटि लेलखिन हँ ताहि दुआरे काटि लेलियै

या देख देख देख देख देख फिर गोर लगे छ तोरा जे हम पठौलियो पढ़े लिखे ल से तू की क के आयल ह जे सबके नाक कान के तू कटा दल ह तोरा हम पढ़े ले न भेने छलिए जे बढ़िया का पढ़ते कॉलेज में पढ़ते लिखते मास्टर बनते ओवरसियर बनते आ तैमे तू नाक कटा दल ह बुढ़वा के नाक नहीं रहले कते भारी तू जुलुम के अनहेर काट दे देला हाँ देखा था ई द- सवेरे गाम घुर घुर के स्कूल से चल अबै छै हैं तीन तीन बेर जे फेल केलकै गा एकरा यह कारण छ अब हैं? देखो सौंसे गाम में हम फैसला करै छी हाँ। हम सबके बुझबै छी हाँ हाँ हाँ सबके हम बुझा सुझा के रखै छी ठीक है आ हमरे घर में जे छै एहन लीला भऽ गेल लीला भऽ गेल आब की करबह तू जल्दी जे छै जल्दी से लड़की के बाजबो तू न त तो लाठी लगा हम फेंक आबो तोरा हम सुनो ना बाबू हां हमरा ई लड़की से ना बियाह करा दिया के नहीं नहीं से नहीं हता तू ओकरा भजबो जल्दी बैगन बारी बड़ा पूर्व वाला आल रहे तो ओकरा हम नहीं बछलिए कहलिए जे ना हमरा पढ़ाई लिखै छै बढ़िया और बनते नौकरी वाला बनते तो दस लाख रुपया में हम ओकरा बच्चा बातचीत करने रही आ से तो हमरा नाक कटा देलक कोनो ठा नहि रह देलक आब जे छै से ओ बात सब पानिमे हमर चलि गेल सबके पढ़ाइ लिखाइ हमर बुझि गेल सबके नाश भऽ गेल ओकरा तू बजबह ओकरा बजबह तू अच्छा बाबू टेंशन नहि लिअ ने हँ कहलहुँ जे हमरा शादी करा दे अगर शादी नहि करा देबो लड़कीसँ तऽ हम फाँसी लटकि